कविता ई कोन काव्य संग्रह से लेल गेल छै आ ई ई एकटा किताब के नाम हेतै ओहि में हेतै एके चर्चा करब चलू ई एहिमे की कहै छथिन कि लोकके चेतौने छथिन लोकके चेत- चेत- चेतौने मतलब बुझै छी चेतावनी देने छथिन कि वर्षा नहि भऽ रहल छै कि लोक छटपटा रहल अछि बेचैन अछि

यात्री एहि कविता के अंत किसानक खुशी पर होइत अछि बल्कि ई खुशी ओकरेटा ओकरेटा नहीं छै अन्न आवश्यक सबके होइत छै आ तकर प्राप्ति प्रसन्नता सब प्राणी के होइत छै तैं ई कविता वर्षा ऋतुक लोकवादी आ यथार्थवादी उपयोगिता उजागर करैत छै एहि कविता में वर्षा ऋतु के की महत्व महत्व महत्व छै हमरा जीवनमे किसानके जीवनमे ओहिके चर्चा केने छथिन की उपयोगिता छै प्रतीक्षामे बीत गेल कैयक पहर प्रतीक्षामे बीत गेल कैयक पहर प्रतीक्षामे चुइल कत्र कत्रसँ घाम घैलक घर प्रतीक्षामे ठमकल रहल अइ गाछ गाछक पात पात सिहक नहि चलल अइ बसातक प्रतीक्षामे सुरि रहल रहि गेल झाँपल नहि जानि कते काल मेघक औढ़मे कहै छथिन कि वर्षाके इन्तजार भऽ रहल छै प्रतीक्षामे बीत गेल अखन भेल वर्षा हैत काल्हि हैत वर्षा मतलब पहरके माने होइ छै भोरमे भेल वर्षा मने हाथ अनुमान करै छै बेरियामे शाममे रातिमे कतेको पहर बीत गेल गर्मी एते छै कि देह घामे घाम भऽ गेल गाछ पात हवो नहि बहै छै ठमकल छै गाछ पातके पत्ता सब हवो नहि सिहकै छै तऽ वर्षा केना हेतै प्रतीक्षामे सूर्य मतलब कि बादल लागल छै सूर्य झँपायल छै आब हेतै बारिश ताबत गुजारिश प्रतीक्षा में सुनलक बड्ड गारि आ खारक ई मास किसान सब तो ओहिना गारि पढ़ैत रहै छै नहि भेल बारिश तऽ नहि कते ओहन रहै गारि पढ़क के माने ई भेलै जे माथा अपन पीटै छै जे बारिश नहि हेतै तऽ फेर रोपनी केना हेतै कैला तऽ हम बिहार में हमर मिथिलांचल में बिना बारिश के कृषि नहि होइ छै कोनो संसाधन नहि छै कोन तकनीक नहि छै नया नया जेना पंजाब सबमे छै ने जे बोरिंग सब छै एहिठाम से सुविधा नहि छै हमसब पोखरि सँ कुआँ सँ बोरिंग सँ हमसब खेत पटाबै छियै ने कते दिन पटेबै कते काल कते जे टेम्प्रेचर छै सम्भव छै नहि छै हँ आब भेल वर्षा गाड़ी पढ़लक तऽ भऽ गेल वर्षा प्रति हँ आब भी जल संसार हँ आब हल्लुक भेल मौन हँ आब उगला सूर्य हँ आब देखऽमे आयल चिड़ै चुनमुन बीज होइत अंकुर नया नया विराम आब क- सब कुछ क्लियर हो गेलै चिड़ै चुनमुन जखने वर्षा भए है तऽ बादल खतम सूरज निकलते चिड़ै चुनमुन सब जे है एकदम चाह चाहैत रहै छै सब बारिश तऽ सब पर असर करै छै ने बीज होइत अंकुर नया विराम माने कि जे भी बीज रहै बारिश भेलै ओ तऽ भीज गेलै कुछ दिनके बाद ओहिमे से डिमही निकललै अंकुरित भेलै प्रतीक्षा सुफल भेटतै ओकरा बाद बोन होत हरियर जुड़ा जैतनि धरतीक मौन प्राण ओढ़ लेत ओढ़ लेत कदम्मा गाछ पियर फुदनावाला झालर कदम्मा गाछमे केहन होइ छै फूल फुदनावाला पियर पियर ई बारिशके प्रभाव छै धरती जुड़ा जायत मौन जुड़ा जायत धरतीके बुझायत जे प्राण वापस आबि गेल कदमके गाछपर फूल फल फूल फल फूल मतलब आबि जायत ठीक ठाक करत भगता सलहेसक गहबर हमरा सबके तऽ देखने छी गहबर हमरा हमर महाराज जे गबैत रहै छै से ओ बारिशेके मौसममे होइ छै ईसब डूबिके छीलि छालि साफ कऽ देतनि आइ भरि जाइत पोखरि भऽ जाइत उमरान पसरत ओहिमे ललका कुमुदिनीक पात पोखरि सब भरि जायत डबरा सब भरि जायत ओहिमे कथी कुमुदिनी मतलब कमलके फूल ओहिमे जे हमसभ चोरी चोरीमे जे पत्ता सब लबै छियै से भरि भरि दिन भीजत लोक रोपनी जे करै छै तऽ पानि होइत रहै छै लोकके आ रोपनी करैत रहै छै भरि भरि दिन धान रोपत लोक आड़ि पर बैस कऽ मझनी खाइत मझनी माने कलौ पहिले की छलैया बड़का याटा रोटी चिपड़ी नहीं छो तेहन ओहि पर नून में अथी नून तेल मिला देलक प्याज हरका मिर्चा देलक आ सराक सराक खींच रहल है। गीत गाबि रहल है आशाक मचकी पर झूलत लोक आ आशा ई एहि बेर बारिश भेलैए एहि बेर तऽ पक्का हमर सबके खेती बढ़िया हेतै एहि खुशीमे मने मने ओकर सबके मन किसानक मन गदगद भऽ जाइत कल्पना स्वर्गमे भूलत लोग आ लोग जे छै जे किसान जे छै जे ओतेक फीलिंग होइ छै हुनका बुझाइ छै कि इएह छी स्वर्ग कखन होइ छै ईसभ फीलिंग जखन वर्षा होइ छै ठीक छै भऽ गेल खतम ई एतबीटा छलैए ठीक छै रोकू